D acu ara d-tewwiḍ akken taytikiṭ deg wawalen n Sidi Ṛebbi iwakken ad tt-id-tferqeḍ a gma-tneɣ Ɛisa? Ihi ass-agi ma tebɣiḍ a gma-tneɣ Ṛebḥa ad nkemmel deg wawal i d-newwi, ayen umi qqaren tamezgida, ad k-ǧǧeɣ awal iwakken ma tebɣiḍ ad teẓẓalleḍ. Ɣef wawal akka ara d-nawi akka. Amin.
A Bat n Agelwan, ad nḥemmed isem-ik a Baba Ṛebbi, ad nessali di ccan-ik, ad nessali di lɛaḍima-k. Ad k-iniɣ tanemmirt tameqqrant a Baba n Agelwan ɣef ṛṛeḥma-k, ɣef leḥmala-nnek a Bat n Agelwan. Akin iɣ tanmirt tameqqrant ɣef lewqat akka ɣ tefkiḍ deg yimatna Yusef a Ṛebbi wakken ad neɛreḍ ad nefr aqawal-ik. Nessaram a Ṛebbi ad ilin d lbaraka i nekkni d lbaraka i yal yiwen ass isellen abatna agwan. S isem n mmi-k ɛazen s lɛes n Masiḥ. Amin. Amin.
Tikkelt yezrin neɣ iɛeddan nemmeslay-d allen-nneɣ ldint. Nuɣ tanumi nettidir s yiwen akken n wudem. Udem swayes i nteddu, d udem i d-nerfed neɣ i d-newwi seg yimawlan-nneɣ. Di yal tamurt anda nlul, nlemmed si temẓi u nettidir ɣef leḥsab n yedles n tmurt-nni. Ur negger ara tamawt i yedles n tmurt-nni acḥal i ireṣṣa deg-neɣ. Nlul-d deg yidles n tgelda n tillas, yeɛni n ṭṭlam, axaṭer ibabaten-nneɣ d widak yellan n ddunit-agi. Allen-nneɣ ldint i tillas, yeɛni i ṭṭlam, am allen n Adem d Ḥewwa. Nettmeslay am Adem, nettwali u neskiddib am netta, nbeqqu ad nennaɣ. Xas akken nella deg ubrid n Lmasiḥ, Tetteddu-d ccehwa n tmenɣiwt, maca, neɣ meɛna, mi ara d-nemmekti nekkni d imasiḥiyen, ad d-nini, Bɣiɣ ad t-nɣeɣ, meɛna ad t-barkeɣ. Ahat ur d-neqqar ara Bɣiɣ ad t-nɣeɣ, meɛna ad d-nnadi ameslay yettmecabin ɣer wayagi. Nesɛa ccehwat-agi acku neɣ axaṭer Adem yenza i ddnub. Nesɛa ccehwa-yagi di tfekka-nneɣ, yeɛni di lǧessa-nneɣ, axaṭer ccehwa-yagi tezdeɣ deg-neɣ. Acu i yebɣa ad d-yini ccehwa-yagi tezdeɣ deg-neɣ? Axaṭer newwi-tt-id seg Adem u tasɣart-nneɣ neɣ ṭṭbiɛa-nneɣ am tin n Adem. Yella wacu tebɣiḍ ad d-ternuḍ a gma Tneɣra Beḥḥa deg wawal-agi? Amin a gma Yusef, ma tessebḥeḍ kan amek i d-nniḍ akken ccehwa-agi n tmenɣiwt tella deg-neɣ, yeɛni nwṛet-itt-id, newwi-tt-id si Adem d Ḥewwa, tella di tesɣaṛt-nneɣ. D tidet, asmi ur nessin ara Lmasiḥ, acḥal n iberdan, ma ɣ-izɛef yiwen, neqqar-as, a k-ṭṭfen ifassen-iw, a k-nɣeɣ. Meɛna ma akken akken ad ten-neṭṭef ur ten-nɣi ara yeɛni ha ur ten-nɣi ara meɛna awal-agi yeffeɣ-d yeffeɣ-d seg iles-nneɣ awal n Sidi Ṛebbi yeqqar-d d ayen yellan deg wulawen-nwen i d-yetteffɣen seg imawen-nwen timenɣi eh, cehwa-nni n tmenɣiwt tella zdaxel-nneɣ daymi i d-tetteffeɣ-d seg iles-nneɣ tura mi nessen Lmasiḥ Ur t-id-ilaq ara ad d-nessuffeɣ awal-agi akken-nɣaɣ, meɛna neqqar-it-id akken-nniḍen. Lukan mačči d amasiḥi i lliɣ akk, meɛna ur d-neqqar akken-nɣaɣ, mi ak-nniɣ ad s-iniɣ imi d amasiḥi i lliɣ ad k-barkeɣ s yisem n Sidi Ɛisa Lmasiḥ. Meɛna nenna-t-id akken-nniḍen. Nessaram di Sidi Ṛebbi i wakken nekkni yellan di tgelda-agi n tafat, Gma Tma Yusef, ad d-ssufuɣ kan awal s wayes ara nbarek. Sidi Ṛebbi yefka-aneɣ imawen-nneɣ, yefka-aneɣ iles-nneɣ i wakken ad t-neḥmed, i wakken ad t-nbarek u ad nbarek imdanen. Amin a gma Tma Yusef. Amin.
Ihi ma tebɣiḍ a gma Tma Ṛebḥa ad d-nɣer Linǧil n Yuḥenna ixef wis tmanya taseddart tis ṛebɛa u ṛebɛin neɣ Jean chapitre huit verset quarante-quatre. Amin.
Baba-twen d cciṭan yerna tebɣam ad txedmem lebɣi-s. Netta d bu tmegraḍ si tazwara, ur yeṭṭif ara di tidet axaṭer ulac deg-s tidet. Ma yeskiddib, yettmeslay-d seg ul-is, imi d ameskidab i yella, d netta i d bab n lekteb. Amin. Amin.
D anwa i d ababat n yemdanen-agi i wumi yettmeslay Yasuɛ Lmasiḥ? yeɛni zemret ad d-nefk d asteqsi, tiririt, yeɛni la réponse, d cciṭan. Ayɣer cciṭan d ababat n yemdanen-agi? Axaṭer llant snat n tgeldiwin u daɣen sin ibabaten. Nezmer ad nili di tgelda n tillas, yeɛni di tgelda n ṭṭlam, neɣ nezmer ad nili di tgelda n tafat. Ababat n tillas, yeɛni ababat n ṭṭlam, d cciṭan. Ababat n tafat, d Ṛebbi. Ma yella cciṭan d baba-tneɣ, d acu i d ccehwat-nneɣ? D tidak n cciṭan. D acu i d ccehwat n cciṭan? Ccehwat n cciṭan d tikerkas, yeɛni les mensonges, d anɣad, yeɛni le contrôle, d ahegges, yeɛni un adultère. Ar tigra, etc. Nlul-d di tgelda n tillas, yeɛni di tgelda n ṭṭlam, ur nessaweḍ ad neɛqel kra n ddnubat, meɛna aṭas n tɣawsiwin i yellan ur tent-nɛeqqel ara, acku neɣ axaṭer tiɣawsiwin-agi reṣṣant di tudert-nneɣ, ur llant di tudert-nneɣ seg wasmi i d-nlul. Leɛwayed-agi reṣṣant deg-neɣ armi ur d-newwi ara s lexbar. Nteg neɣ nxeddem ayen n diri, yerna nettnaɣ. Ur nettmuddu azref i yiman-nneɣ, yeɛni nettmuddu lḥeqq i yiman-nneɣ. Acḥal d abrid i ɣ-tḍerru mi ara neqqar awal iqedsen, u kra gar-aneɣ ur ttemtawin ara akk d wayen i neqqar, yeɛni ils ne sont pas d'accord akk d wayen i neqqar. Nqarr-d, ur umineɣ ara ad yili akka, ur nettxemmim belli awal iqedsen d awal imeqten neɣ iweɛren. Nesɛa tamuɣli temgarad neɣ temxalaf akk d tin n Rebbi. Teẓram ayɣer i d-iḍerru wannect-agi? Axaṭer nlul-d di tillas, yeɛni nlul-d di ṭṭlam. Wakk leɛwayed d ṭṭbiɛat-nneɣ d tillas. Meɛna, mi ara d-nlal di tgelda n Rebbi, ilaq ad s-nuɣal, wa neǧǧ idles-nni n tillas, yeɛni idles-nni n ṭṭlam, wa nelmed ad nelḥu am tarwa n tafat, d yiwen n welmad neɣ n uselmed amaynut, yeɛni c'est un nouvel apprentissage. Ma yella nella di tmurt n Ccinwa, Ad nelmed tutlayt neɣ tameslayt n Ccinwa, ad nidir am Yicinwaten. Ma yella nbeddel tamurt u nruḥ ɣer tmurt n Fransa, d acu ara nexdem? Nekkni i yellan di Tgelda n Tafat, amek i ilaq ad nelḥu neɣ ad neddu? Ad nkemmel agmat neɣ Rabeḥ ma tebɣiḍ ad nɣer adlis umi qqaren Ifasusiyen, ixef wis xemsa, tiseddarin tis sebɛa alamma d rbeɛṭac, neɣ Ifizyen, chapitre 5, versets 7 à 14. Ɣurwat ad yili wayen ara ken-yeccerken yid-sen. D tidet, zik-nni tellam di ṭṭlam, meɛna tura, s tikli-nwen deg ubrid n Lmasiḥ, teffɣem ɣer tafat. Ddut ihi di tafat, Imi tellam d arraw n tafat. Axaṭer tafat tettawi ɣer wayen yelhan, ɣer lḥeqq akked tidet. Meyyzet ad tfehmem ayen iɛeǧǧben i Sidi Ṛebbi. Ur ttekkayet ara di lecɣal n ṭṭlam ur nesɛi lfayda, meɛna kecfet-d lecɣal-agi ɣer tafat. S tidet ayen xeddmen imdanen-agi s tuffra D lḥecma ad t-id-nebder, meɛna mi ara d-nekcef ayen xeddmen, lecɣal-nsen ttbanen-d di tafat, imi ayen d-ittbanen di tafat d tafat.
Amin.
Ihi llant snat n tgeldiwin u yal yiwet deg-sent tesɛa udem n tudert yemgaraden neɣ yemxalafen aṭas. Ilaq ad nelmed ad nidir di tgelda-agi tamaynut, yeɛni tajdiṭ. Axaṭer newwi-d yid-neɣ leɛwayed-nni tiqdimin, tid n tgelda-nni nniḍen. Win ara d-yassen ad yidir di tgelda-agi ideg i nella, ilaq-as ad yelmed, u nekkni ilaq-aɣ ad nernu neɣ ad nkemmel ad nelmed tikli di tgelda-agi tamaynut. Ilaq ad ngerrez tikli-nneɣ. Bulus yenna i Timuti, Xas akken, Timuti d aqdim di teflest neɣ di liman. Bulus yura-yas tabrat u yenna-yas. Ad nwali a gma-tneɣ Rabeḥ ma tebɣiḍ d acu i s-yenna Bulus i, acu yenna Bulus i Timuti di tebrat-agi, a t-id-nɣer di tebrat tamezwarut i Timuti, ixef wis tlata, tiseddarin tis rbeɛṭac alamma d xmesṭac, neɣ 1 Timuti, chapitre trois, versets quatorze à quinze. Amin.
Uriɣ-aken merra annect-agi, xas akken ssarameɣ ad n-aseɣ ɣur-k, i wakken ma ɛeṭṭleɣ ur n-usiɣ ara, ad tissineḍ amek i glaq ad tedduḍ deg wexxam n Sidi Rebbi i yellan d tajmaɛt n Rebbi yeddren, tajmaɛt-agi d tigejdit ixef tersa tidet. Amin.
Anida i glaq i Timuti ara igerrez tikli-ines? Deg uxxam n Baba Rebbi. D acu i d axxam n Baba Rebbi? D tamezgida. D acu i d tamezgida? D nekkni. Ma ssiwḍen waytmaten ad fehmen ayagi, aṭas n tɣawsiwin ara ibeddlen axaṭer ulac tamezgida n Leqbayel neɣ n Irumyen Ar tigra, yeɛni ţ-ţiɣra. Meɛna tamezgida d nekni. Ɣef wayagi i glaq a nelmed amek ara nelḥu u a neddu akked waytmaten. A nelmed amek ara nidir akked yemdanen n berra yeɛni n ddunit. Ilaq a neddu am tarwa n tafat. Tella tikli taqdimt u tella tikli tamaynut, yeɛni tikli tajdiṭ. Yella wacu tebɣiḍ ad d-ternuḍ a gma-tneɣ Rabeḥ deg wawal-agi? Ma i tsemḥeḍ a gma-tneɣ Yusef, llant daɣen kra n tseddarin deg udlis n Ayt Kulus ixef wis tlata taseddart xemsa ama sbeɛṭac i watmaten i yebɣan ad tent-ɣren. Taseddart-is xemsa teqqar-d ɣef ddemma n wayagi xtut i yir tikli n ddunit-agi. S wayes i tteddun zik zik, leḥram, ayen iɛefnen, lebɣi n tnefsit, cehwat n diri akk d ṭṭmeɛ, ayagi merra am win iɛebbden ayen ixulfen Sidi Rebbi. Tikati d cehwat-nni asmi nella di ṭṭlam, di tgelda n ṭṭlam, ayen akka d ayen akk ixulfen Sidi Rebbi. Daɣen taseddart tis tmanya teqqar-d, Meɛna tura Eh, sbeɛdet iman-nwen ɣef wayagi meṛṛa, urrif, zzɛaf, ddɣel, ḥadret ad d-yeffeɣ seg imawen-nwen rregmat neɣ yir lehduṛ. Eh, tura mi nella eh, di tgelda n tafat, ilaq ad nḥader iman-nneɣ, yella kra i d-yetteffɣen seg imawen-nneɣ ur s-ttali ara di ccan n Sidi Ṛebbi. Taseddart-is tesɛa teqqar-d ur skiddibet ara bumgarawen imi tura eh, teǧǧam yir tikli tikli-nwen n zik ha tura ad yaqel-neɣ di tafat eh, di tgelda n tafat tikli-nneɣ n zik neǧǧa-tt Ur leḥḥu ara s tikli n zik. Tura zik neskiddib, tura ur neskiddib ara. Zik nettmeslay kan, tura eh, nsuffuɣ-d kan zegmawen-nneɣ, tura ilaq ad nḥader i wakken ur d-itteffeɣ ara wayen n diri. Ad d-iffeɣ kan wayen yessalayen d ccan n Sidi Ṛebbi. Taseddaɣt tesɛa ɛecra, a gma-tneɣ Yusef, ad as-teqqareḍ. Tuɣalem d ijdiden, tenrnam di, di tmussni n Sidi Ṛebbi, iwakken ad kem-cabim ɣur-s. Netta i ken-ixelqen. Tura ma yella Sidi Ṛebbi yefka-aneɣ-d awal-is, ma la neqqar awal-is, ad nefhem awal-is, ad nerni di tmussni, ad nerni di tmussni n Sidi Ṛebbi, ad nemcabi ɣer ɣur-s. Akiniwen amek ara temcabiḍ akka ɣer Sidi Ṛebbi akka? Ad nemcabi ɣer Sidi Ṛebbi ma yella nebɛed ɣef ayen akken d-neɣra akka di tesdarin akka, ad nebɛed ɣef lekdeb, ad nebɛed ɣef wayen akk icemten, ɣef ddnub, Af ayen yettalin ar di ccan n Sidi Ṛebbi, ay akken ad ncabi ɣer Sidi Ṛebbi. Iḍelli lliɣ di tgelda n ṭṭlam, cubheɣ ɣer baba yellan d cciṭan, axaṭer lliɣ skiddibeɣ, axaṭer leḥḥuɣ di ddnub. Tura lliɣ di tgelda n tafat. Tura ad cabheɣ ɣer baba igenwan, winna i yi-xelqen akken. Tura ur skiddibeɣ ara. Tura ur d-heddreɣ ara ayen. Icemten zgem-inu ur d-itteffeɣ ara. Ay akka, yettara-yi ad cabheɣ ɣer Sidi Rebbi. Amin a gma-tneɣ. Amin, tanemmirt-ik tameqqrant a gma-tneɣ Rabaḥ. Tura ma tebɣiḍ ihi ad nkemmel di leqraya ad nɣer uh, adlis n ifasusiyen, ixef wis rebɛa, tiseddarin tis uh, sebeɛṭac alamma d rebɛa u ɛecrin, neɣ Ephésiens chapitre 4 versets 17 à 24. Atah ihi wayen i d-nniɣ d wayen i d-qqareɣ s yisem n Lmasiḥ, Ur ttɛicit ara am wid ur nessin ara Sidi Ṛebbi, imi nutni ttabaɛen ixemmimen-nsen ur nesɛi lmeɛna, lefhama-nsen iɣumm-itt ṭṭlam. Sbeɛden iman-nsen ɣef tudert i d-ittak Sidi Ṛebbi, axaṭer jehlen, qquren wulawen-nsen. Ur ttsetḥin, ur ttneḥcamen, xeddmen anagar leɛrur yerna ur sɛin ara leqniɛa. Meɛna kunwi mačči d ayagi i tlemdem ɣef wayen yeɛnan Lmasiḥ, ma yella d ṣṣeḥ teslam yis, yerna slemden-awen tidet yeɛnan Lmasiḥ, eǧǧet ihi tikli-nwen d lɛeqliyat-nwen tiqdimin, i ssefsadent ccehwat-nni yettɣurrun, i wakken ad tesɛum lefhama tajdiṭ i d-yettak Rruḥ Iqedsen, ad tuɣalem d imdanen ijdiden akken yella di lebɣi n Sidi Ṛebbi, i wakken ad teddum deg ubrid n lḥeqq akked ṣṣfa iɣer tessuffuɣ tidet. Amin. Ilaq ad neǧǧ tasɣart-nni taqdimt n umdan-nni aqdim. Ilaq ad neǧǧ tasɣart-nni taqdimt u ad nerfed tamaynut. D acu i d lmeɛna ad neǧǧ tasɣart taqdimt u ad nerfed tasɣart tamaynut? Ad nessiweḍ ad nefreq neɣ ad nefren tiɣawsiwin tiqdimin yellan deg-neɣ yal mi ara nɣer awal iqedsen. Llant tɣawsiwin I ɣ-d-yettbanen lhant neɣ gerrzent, maca neɣ meɛna, zdat n tafat n wawal iqedsen, ttbanent-aɣ-d diri-tent d ṭṭbiɛat-nni n tudert taqdimt, wi ilaq ad tent-neǧǧ. A wen-d-iniɣ yiwen n wufur neɣ lbaḍna, yeɛni un secret, sser, ula d yiwen deg-neɣ ur yesɛi tidet. Di leɛmer ad tesɛum taɣẓint, yeɛni une raison. Ayen akk i tesɛam ur yeṣliḥ ara. Ur ilaq ara ad teččḥem, u ad temkeccawem neɣ ad ttnaɣem. Win i ikesben tidet d Ṛebbi. Yasuɛ Lmasiḥ yenna-d. Ad nẓer d acu i d-yenna gma-tneɣ Rabaḥ di Linǧil n Yuḥenna, ixef wis sbeɛṭac, taṣeddart tis sbeɛṭac, ma tebɣiḍ ad t-id-teɣreḍ. Amin.
Ḥerz-iten di tidet, D awal-ik i d tidet. Amin.
Ihi, ḥaca awal n Ṛebbi i yellan d tidet. Ala ɣer Ṛebbi uɣer tella tidet. Sɛut yal ass annuz, yeɛni l'humilité, deg wulawen-nwen. Ur ilaq ara ad temxajalem ɣef tidet u ad d-nini d nekkni i yesɛan taɣẓint, yeɛni la raison. Awal n Ṛebbi yezmer ad iqabel yal taɣawsa. Ad nɣer agmat neɣ Rabeḥ ma tebɣiḍ adlis wis sin n Ikurintyen ixef wis telṭac taseddart tis tmanya neɣ De Corinthiens chapitre treize verset huit.
Amin. Axaṭer ur nesɛi ara tazmert i wakken ad nxalef tidet, lameɛna nesɛa kan tazmert s wayes ara neqdec ɣef tidet. Amin. Amin.
Ihi ur nezmir ara ad neg acemma mgal tidet, yeɛni contre tidet. Ur nesɛi ara tazmert i wakken ad tt-nqabel. Meɛna nesɛa tazmert i wakken ad s-nefk afus n tallalt, yeɛni un coup de main. Ur nezmer ad neddu di lebɣi-s. Ur nezmir acemma mgal tidet n Rebbi. Tettsettin s yiman-is, yeɛni elle se défend elle-même. Ili-ken seg wid yettanzen, wamnet s wawal iqedsen. Atan iha gma-tneɣ Rabaḥ, newweḍ-d ɣer taggara, taggara n wawal-agi i d-newwi akka ɣef tmezgida. Tura ma yella wacu tebɣiḍ ad d-ternuḍ deg wawal-agi i d-newwi akka, awal atan ɣur-k. Ad d-uɣaleɣ kan, ma i tsemḥeḍ a gma-tneɣ Yusef, ɣer udlis-nni amezwaru n Timuti ixef wis tlata, taseddart rbeɛṭac arma d xmesṭac, ad d-ɣreɣ kan taseddart tis xmesṭac. Taseddart tis xmesṭac teqqar, Iwakken ma ɛeṭṭleɣ ur nusiɣ ara, ad tissineḍ amek i ilaq ad tedduḍ deg uxxam n Sidi Ṛebbi. i yellan d tajmaɛt n Ṛebbi yeddren, tajmaɛt-agi d tigejdit ixef ters tidet. Twalaḍ amek i tekfa tseddart agi Mass Ɛisuf, ini-ak tajmaɛt-agi, tajmaɛt-agi d tagejdit ixef tersa tidet. Tajmaɛt-agi yebɣa ad d-yini timezgida, nekni, nekni d tagejdit ixef tersa tidet n Sidi Ṛebbi. Lmeɛna-s agi Mass Ɛisuf, Sidi Ṛebbi ifka-yaneɣ, ifka-ɣ tamusni-s, ifka-ɣ awal-ines iqedsen, yerra-yaneɣ d arraw-is, tamezgida-agi d ayla-s, netta i d aqerru n tmezgida, nekni d tagejdit tiɣef tersa tidet, d nekni ara yidiren di tidet, nekni ara yawin tidet ar umkan ɛlayen, mačči d nekni ay ixalfen tidet. Nekkni ay idiren s tudert-nni asmi ur nessin ara Sidi Ṛebbi. Nekkni d timezgida, i tmezgida i mu d-ifka Sidi Ṛebbi i wakken ad tidir di tidet. Mačči i yemdanen wiḍen-in ur issin ara Ṛebbi. Asmi ur nessin ara Ṛebbi, ur nelli ara d tigejdit fiɣef tersa tidet. Nella d tigejdit fiɣef tersa lekteb. Amin. Amin. Tanemmirt-ik tameqqrant a gma Tneɣ Rabaḥ. Ihi ma tzemreḍ ad tẓalleḍ iwakken ad neḥmed ad tḥemdeḍ ad neḥmed Sidi Rebbi ɣef wawal i aɣ-d-yefka ass-agi. Ur nessaram akka deg wawal agi d-tkemmleḍ akka aɣ-d-ifek tazmert iwakken ad nefhem akk ayagi d-tesfehmeḍ akk s yisem

Ayen ixulfen lebɣi-nnek a Ṛebbi, nessarem a Ṛebbi ad nelḥu di lebɣi-nnek iwakken ad k-necbah. Nessarem a Ṛebbi ayen akka i d-nefṛeq, ayen akka i d-nesla deg wawal-nnek ad yeqqim deg wulawen-nneɣ, ad t-neḥrez. Nessarem ad ɣ-teččareḍ s Ṛṛuḥ-nnek Iqedsen, s yisem n Mmi-k Ɛziz-nsen Ɛisa Lmasiḥ. Amin.